It evangeelje fan Jezus Kristus sa't Matteus dat beskreaun hat. Haadstik trijeentweintich. Yn dy tiid sei Jezus tsjin it folk en tsjin syn learlingen, De stoel fan Mozes binne de wetlearaars en de Fariseeërs op sitten gien. Doch dêrom alles wat se jimme sizze. Hâld jim oan har wurden, mar folgje har net yn har dwaan, want har dieden strike net mei har wurden. Se bine swiere pakken byinoar en skowe dy de minsken op 'e lea, mar sels stekke se gjin finger út om dy te tôgjen. Se dogge alles om mar by de minsken op te fallen. Sa rinne se om mei brede gebedsriemen en lange kwasten oan 'e klean, longerje op 'e eareplakken by de gastmielen, op 'e foarste plakken yn 'e synagogen en op earbiedige begroeting op 'e merke. Se meie der graach oer dat de minsken harren master neame. Mar jimme? Jimme moatte jim net master neame litte, want jimme hawwe mar ien master En sels binne jimme allegearre bruorren ûnderinoar. Neam hjir op 'e wrâld ek gjinien jim heit, want der is mar ien jimme heit, en dat is de himelske heit. Lit jimme ek net lieder neame, want der is mar ien jimme lieder, en dat is de Kristus. De fernaamste ûnder jimme moat jim betsjinje. Elk dy't himsels heech set, sil ferlege, en dy't himsels ferleget, sil heech set wurde. Wee jimme, wetgelearden en Fariseeërs, komeedzjespilers dat jim binne, want jimme slute it Himelske Ryk foar de minsken ôf. Sels wolle jimme dêr ommers net yn, en jimme litte de oaren dy't der al yn wolle, net gewurde. Wee jimme, wetgelearden en fariseeërs, komeedzjespilers dat jim binne! Want jimme ite de huzen fan de widdowen leech en dogge foar it each lange gebedens. Dêrom sil it oardiel dat jimme krije swierder wêze. Wee jimme, wetgelearden en fariseeërs, komeedzjespilers dat jim binne! Want jimme swalkje see en lân ôf om ien bekearling te winnen, En as jim dat slagge is, meitsje jim der ien fan dy't noch helte mear yn 'e hel heart as jimsels. Wee jimme bline lieders dy't sizze, As men in eed swart by de timpel, dat is neat, mar as men swart by it goud fan 'e timpel, dan is men oan 'e eed bûn. Healwiis en blyn binne jimme, want wat waacht no swierder, it goud of de timpel dy't dat goud hillich makket? Fierder sizze jimme, As men swart by it alter, dat is neat, mar as men swart by de jefte dy't derop leit, dan is men oan 'e eed bûn. Blyn binne jimme, want wat waacht swierder, de jefte of it alter dat dy jefte hillich makket? Wa't dus swart by it alter, swart tagelyk by alles wat derop leit, en wa't swart by de timpel, swart ek by him dy't deryn wennet. en wa't swart by de himel, swart tagelyk by de troan fan God en ek by him dy't derop sit. Wee jimme wetgelearden en Fariseeërs, komeedzjespilers dat jim binne, want jimme offerje wol it tsiende part fan kruzemint, anys en komyn, mar de swierdere ferplichtings dy't de wet opleit, hawwe jim fan jim ôfskood, rjocht, meileien en trou. Dizze lêste ferplichtings hienen jimme neikomme moatten sûnder it oare te litten. Bline lieders dy't de mich út it drinken weifiskje, mar de kamiel mei trochslokke. Wee jimme wetgelearden en fariseeërs, komeedzjespilers dat jim binne, want jimme meitsje de bûtenkant fan bekers en boarden skjin, wylst se binnenyn fol sitte mei ynklauwerichheid en ûnfoegens. Bline Fariseeër, meitsje earst de binnenkant fan de beker skjin, dan kin ek de bûtenkant himmele wurde. Wee jimme wetgelearden en Fariseeërs, komeedzjespilers dat jim binne, want jimme lykje op wite graafstiennen. Fan bûten sjogge se der kreas út, mar dêrûnder sit it fol deadsbonken en alle soarte smoargens. Sa is it ek mei jimme, Fan bûten komme jimme de lju tige deugdsum foar, mar binnenyn sitte jimme grôtfol falskens en gemienens. Wee jimme, wetgelearden en fariseeërs, komeedzjespilers dat jim binne, want jimme bouwe de grêven fan de profeten wer op en fersiere de tinkstiennen fan de deugdsumen. En dan sizze jimme, As wy yn 'e tiid fan 'e foarâlden libbe hienen, soenen wy net meidien hawwe om de profeten te deadzjen. En dêrmei jouwe jim sels ta dat jimme ta it skaai fan 'e profetemoardners hearre. Meitsje dan ek de mjitte fan jim foarâlden mar fol. Slangen dat jimme binne, njirrebrod, hoe sille jimme it oardiel ûntrinne dat jim nei de hel ferwiist? Dêrom stjoer ik profeten, wiezen en learaars nei jimme ta, dy sille guon fan harren deameitsje en krusigje, oaren giselje yn jim synagogen of achternei sitte fan 'e iene stêd nei de oare. Sa moat al it deugdsume bloed dat op 'e wrâld fergetten is, op jimme delkomme, Fan 'e deugdsume Abel sines ôf oant dat fan Sacharias ta, de soan fan Berekja, dy't jimme fermoarde hawwe tusken de timpel en it alter. Ja, Ik sis jimme, dat sil allegearre op dizze generaasje delkomme. Jeruzalem, Jeruzalem, dat de profeten fermoardet en de mannen stienniget dy't nei dy tastjoerd binne! Hoe faak haw Ik dyn folk net byinoar bringe wollen, Sa't in hin har piken ûnder de wjukken nimt, mar jimme hawwe net wollen. Sjoch, no wurdt jimme hûs oan jimsels oerlitten. Ja, ik sis jimme, my sille jim net mear sjen, oant jimme sizze, Heech te priizjen is Hy dy't komt yn 'e namme fan 'e Hear. Haadstêk fjouwerentweintich. Doe't Jezus út 'e timpel weigien wie en fierder gong, kamen syn learlingen by him en wiisden him op 'e timpelgebouwen. Hy sei tsjin harren, Sjogge jimme dat hiele kompleks? No, ik sis jimme, gjin stien sil hjir op 'e oare litten wurde, alles giet tsjin 'e grûn. Doe't er op 'e Oliveberch sitten gien wie, kamen de learlingen by him en wylst der oars gjin ien by wie, fregen se, No moatte jo ús ris fertelle wannear't dat wêze sil en ek wêr't men oan sjen kin dat jo op kommende wei binne en dat de wrâld op in ein rint. Jezus antwurde, Pas op dat gjin ien jimme op 'e doele bringt. Der sille hiel wat komme ûnder myn namme en sizze, Ik bin de Kristus. Hiel wat lju sille se op 'e doele bringe. Jim sille hearre fan oarloggen en fan oarlochsdrigings. Pas op, lit jim net yn ûnstjoer bringe. Dat moat allegearre komme, mar it is de ein noch net. It iene folk sil tsjin it oare opstokele wurde, it iene keninkryk tsjin it oare. Hongersneed en ierdbeving, sa komt it op ferskate plakken. Dat is allegear it begjin fan de weeën. Dan sille se jim oerleverje om tramtearre te wurden, ja, fermoardzje sille se jim. Troch alle folken sille jimme hate wurde om myn namme. Dan sille der hiel wat ôffalle. Ut haat ferriede se inoar. Der komme ek sabeare profeten en dy sulle hiel wat minsken op 'e doele bringe. Mei't it libjen sûnder God en gebod algemiener wurdt, sil de leafde ûnder de minsken ferklommje. Dy't lykwols oan 'e ein ta folhâldt, sil behâlden bliuwe. Dit bliid boadskip fan it Keninkryk sil oer de hiele wrâld ferkundige wurde as in getugenis foar alle folken, en dan sil de ein der wêze. As jimme dan op it hillige plak it skriklik stuk ôfgrie stean sjogge dêr't de profeet Daniël it oer hân hat, lit de lêzer it goed begripe, dan moatte de lju fan Judea de bergen ynflechtsje, Dy't op it dak is, moat net nei ûnderen gean om syn guod út it hûs te heljen, en dy't it lân yn is, moat net werom komme om syn mantel mei te nimmen. Earme froulju, dy't yn dy dagen yn ferwachting binne of dy't in lytsen oan 't boarst hawwe! Bid mar dat it gjin winter of sabbat is as jimme de wyk nimme moatte, want it giet sa mâl as it noch noait gien is fan it oanbegjin fan 'e wrâld ôf oant no ta, en ek noait wer gean sil. As de Hear dy dagen net ynkoart hie, soe gjin minske yn wêzen bliuwe. Mar om de útkarden hat Er dy dagen ynkoart. As dan ien tsjin jimme seit, Sjoch, hjir is de Kristus! of Sjoch, dêr is Er! leau him net, Der sulle sabeare kristenen en sabeare profeten komme, en dy sulle sokke grutte wûndertekens dwaan, dat se ek de útkarden fan it stuk bringe soenen as dat mooglik wie. Pas op, ik haw it jimme foarút sein. As se dus tsjin jimme sizze, Sjoch, hy is yn 'e woestyn, gean der net hinne. Of, Kom ris, hy is yn 'e achterkeamer, leau it net. Lykas de wjerljocht troch de loft sjit fan east nei west, sa sil it ek wêze mei it kommen fan de Minskesoan. Dêr't it kring leit, dêr komme de gieren op ta. Fuort nei de ferskrikking fan dy dagen sil de sinne tsjuster wurde, de moanne syn skynsel net jaan, de stjerren sille fan boppe falle en de himelske machten yn ûnstjoer reitsje. Dan sil it teken fan 'e Minskesoan oan 'e loft ferskine. Alle folken op de wrâld sille harsels foar 't boarst slaan. Se sille de Minskesoan op 'e wolken fan 'e himel kommen sjen mei grutte macht en majesteit. Hy sil syn ingels útstjoere mei de grutte trompet en dy sille syn útkarden byinoar bringe út alle fjouwer wynstreken wei, fan 'e iene ein fan 'e wrâld oant 'e oare. Helje út de gelikenis fan 'e figebeam dizze les, As syn tûken weak wurde en bledspruten drage, dan witte jimme dat de simmer nei oan is. Sa witte jimme ek, as jimme dat allegearre sjogge, dat de Minskesoan nei oan is. Ja, Ik sis jimme, de minsken fan no sulle dat allegearre grif noch belibje. Himel en ierde sulle foarbygean, mar myn wurden sulle net foarbygean. Dy dei en dy oere wyt gjinien wat fan, ek de ingels yn 'e himel en de soan net, allinne de heit. Lykas it wie yn 'e tiid fan Noach, sa sil it ek wêze as de Minskesoan komt. Yn 'e tiid foar de grutte floed gongen se troch mei iten en drinken, manlju namen in frou en froulju krigen in man, oant de dei dat Noach yn 'e arke gong. Se hienen der neat fan yn 'e rekken oant de grutte floed kaam en alleman ferdylge. Krekt sa sil it gean as de Minskesoan komt. Dan sille der twa manlju op 'e bou wêze, de iene wurdt meinommen, de oare net. Twa froulju sille dwaande wêze mei moal te mjellen, de iene wurdt meinommen, de oare net. Dêrom, wês wach, want jimme witte net op watfoar dei de Hear komt. Hjir moatte jim mar om tinke. As de baas witten hie hoe let de dief komme soe, dan wie er wol wekker bleaun en dan hie er net yn syn hûs ynbrekke litten. Dêrom moatte jimme ek ree stean, want de Minskesoan komt op in stuit dat jimme it net ferwachtsje. Wa is no de fertroude en ferstannige húswarder dy't syn hear oer it tsjinstfolk steld hie om harren op 'e tiid it iten ta te parten? Dy feint mei fan gelok sprekke as de Hear him dêrmei dwaande sjocht as er thús komt. Ja, ik sis jimme, hy sil him it behear jaan oer alles wat er hat. Mar as dy feint loai is en by himsels seit, Myn Hear docht it him wol oan tiid, En as er dan de oare feinten begjint te slaan, mei dronken lju yt en drinkt, dan komt de baas grif thús op in dei dat de feint him net ferwachtet en op in stuit dat er net foarút wit. De baas sil him dan útinoar slaan en him syn plak wize by de moaiwaarspilers, dêr sil wat ôfgûld wurde en op 'e tosken knarst. Haadstik fiifentweintich. Dan sil it yn it Himmelske Ryk gean as mei dy tsien jongfammen, dy't mei har lampe de Breugeman temjitte gongen. Fiif fan harren wienen ferstannich, fiif net. De fiif sleauen namen wol de lampe mei, mar gjin oalje. De ferstannigen lykwols namen tagelyk mei de lampe ek in krûkje oalje mei. Doe't de breugeman lang wei bleau, waarden se allegearre slûch en foelen yn 'e sliep. Mar midden yn 'e nacht waard der roppen, Tink derom, dêr is de breugeman! Toe, gean him temjitte! Alle tsien jongfammen waarden doe wekker en makken har lampen yn oarder. Mar de sleauwen seinen tsjin 'e ferstannigen, Jou ús wat fan jimme oalje, want ús lampen geane út. De ferstannigen antwurden, Nee, der soe ris gjin genôch wêze kinne foar jimme en ús mei-inoar. Gean leaver nei de ferkeapers en keapje oalje foar jimsels. Mar doe't se fuort wienen om oalje te keapjen, kaam de breugeman. Dy't klear wienen, gongen mei him de bruloftsseal yn en de doar kaam op 't slot. Neitiid kamen de oare fammen ek. Se rôpen, Myn hear, lit ús der dochs yn! Mar hy antwurde, Ik ken jimme hielendal net. Bliuw dus wekker, want dei en oere witte jimme neat fan. It is dêrmei as mei de man dy't om utens gong en doe syn ûnderhearrigen by him rôp om harren syn besit ta te fertrouwen. De iene joech er fiif talinten, de oare twa en de tredde ien, elk nei't er oan koe. Doe reizgje er ôf. Dy't fiif talinten krigen hie, gong fuortenienen oan 'e slach, die der hannel mei en fertsjinne der noch fiif by. Krekt sa die de man dy't twa krige hie. Hy fertsjinne der noch twa by. Mar de man dy't it iene krige hie, dolde in gat yn 'e grûn en bedobbe dêr it jild fan syn hear yn. Gâns in set letter kaam de hear fan dy ûnderhearrigen wer thús en rekkene mei harren. De man dy't fiif talinten krige hie, kaam mei in winst fan nochris fiif talinten en sei, Myn hear, Fiif talinten hawwe Jo my jûn, sjoch, noch fiif haw ik derby fertsjinne. Tsjin him sei de Hear, Moai sa, do bist in goede en fertroude feint. Oer in bytsje hast trou noed stien, ik sil dy no oer hiel wat stelle. Kom mei nei myn feestmiel. Doe kaam de man dy't twa talinten krige hie. Hy sei, Myn hear, twa talinten hawwe Jo my jûn, sjoch, Ik haw der noch twa by fertsjinne. Tsjin him sei de Hear, Moai sa, do bist in goede en fertroude feint. Oer in bytsje hast trou noed stien, ik sil dy no oer hiel wat stelle. Kom mei nei myn feestmiel. Mar de man dy't ien talint krige hie, kaam ek. Hy sei, Myn hear, ik wist dat jo in fûlenien wienen. Jo rispje op plakken dêr't jo net siedde hawwe en jo helje mar yn dêr't jo neat útset hawwe. Ik wie dus tige bang en haw it talint yn 'e grûn bedobbe, Sjoch, hjir hawwe jo jowes werom. Mar de Hear sei tsjin him, Minne en sleauwe feint, asto dan sa goed wiste dat ik rispje op plakken dêr't ik net siedde haw en dat ik ynhelje dêr't ik neat útset haw, dan hiest myn jild op 'e bank sette moatten en dan hie ik, doe't ik thús kaam, myn jild mei rinte werom krige. Nim him dêrom it talint ôf en jou dat oan dy't de tsien talinten hat, want elk dy't wat hat, krijt wat. Him sil folle mear as oaren jûn wurde, mar ien dy't net hat, sil ek noch ôfnommen wurde wat er hat. Smyt dy fint fan neat mar bûten yn it tsjuster, Der sil wat ôfgûld wurde en op 'e tosken knarst. As de minskesoan mei al syn ingels yn syn hearlikheid komt, sil er op syn gloarjetroan sitten gean. Alle folken sille dan foar him brocht wurde en hy sil se faninoar skiede, sa't in hoeder dat docht mei skiep en geiten. De skiep sil er rjochts fan him delsette, de geiten links. Dan sil de kening tsjin dy't rjochts steane, Dan sil de kening sizze tsjin dy't rjochts steane, Kom, jimme dy't troch myn heit segene binne, nim as jim part it ryk dat foar jimme klear leit al fan de skepping fan de wrâld ôf. Want ik hie honger en jimme hawwe my te iten jûn. Ik hie toarst en jimme hawwe my te drinken jûn. Ik wie frjemd en jimme hawwe my mei yn 'e hûs nommen. Ik wie naken en jimme hawwe my yn 'e klean set. Ik wie siik en jimme hawwe my opsocht. Ik siet yn in tichthûs en jimme binne by my kommen. Dan sille de goeden ferwûndere sizze, Hear, wannear hawwe wy dan sjoen dat jo honger hienen en jo te iten jûn, of dat jo toarst hienen en jo te drinken jûn? Wannear hawwe wy dan sjoen dat jo frjemd wienen en jo mei yn 'e hûs nommen? Of neaken en jo klean oandien? En wannear hawwe wy dan sjoen dat jo siik wienen of yn in tichthûs sieten en hawwe wy jo opsocht? De kening sil harren dan antwurdzje, Dit sis ik jimme, Wat jimme ek mar foar ien fan myn allerearmste bruorren dien hawwe, dat hawwe jimme foar my dien. Dan sil er ek dy't links steane oansprekke en sizze, Fuort jimme! By my wei ferflokten it ivige fjoer yn, dat foar de duvel en syn kornuten ree makke is. Want ik hie honger, en jimme hawwe my net te iten jûn. Ik hie toarst, en jimme hawwe my net te drinken jûn. Ik wie frjemd, en jimme hawwe my net yn 'e hûs nommen. Neaken, en jimme hawwe my net yn 'e klean set. Siik en yn it tichthûs, en jimme hawwe my net opsocht. Ek sy sille dan ferwûndere freegje, Hear, wannear hawwe wy dan sjoen dat Jo honger of toarst hienen, of dat Jo frjemd, neaken of siik wienen, en dat Jo yn in tichthûs sieten, en wannear hawwe wy Jo dan net holpen? Dan sil Er harren antwurdzje, Dit sis Ik jimme, Wat jimme net foar ien fan dizze allerearmsten dien hawwe, dat hawwe jimme foar My ek net dien. Dy sille dan de ivige straf yngean, mar de goeden it ivige libben.